Kan dam cio hna maw? February ni hlei sarih thawngchimnak kan tong ṭhan hna. Ee, tuzang lei kan ruah dingmi hi pakhatnak ah Tamu lei PDF nih mino or pa a simi Ralkap tlak dingin an ruatmi hna le an lakmi hna kongah Tamu mipi nih sandah an piahmi le duhlonak langhtermi kha fianternak kan van tuah lai. Cun ah pahnihnak ah Malaysia ram ah Kawlram i telchih in Likal in kan tila maw a lutmi tampi an tlai hna timi zong kha thawngpang kan theih i kha kong zong kha kan ruah hna lai. Cun a pathumnak ah Chinram ah a lutmi Mizoram kan unaupa A ruak a thih a thih hnuah a ruak hi an char i an hmuh timi kha thawngpang chia kan theih i mah kong he pehtlai in thil sining tang le kan zohter kan langhter te lai. A palinak ah Bonakar ralkap BNRA sakhan cheu kha cu NUG ralkap nih an kah hna timi kha thawngpang kan theih ṭhan. Cu hlan ah a kap mi kha tu ah thar in tuzing ah an rak kap ṭhan timi thawng kan theih i thil sining kan zohter lai. BNRA, BNRA, BNRA cu zei phu dan si timi zong kha ka van fiang tak chih te lai i atutan PDF in tah zei phu dan si timi zong kha ka van lang tak te lai. Cun a panganak ah SSC ralhrang pakua KNDO sinah an i fon, KNDO sinah an i fon timi kha thawngpang ṭha kan theih. Lai tuzan kan ruah dingmi thawngpang ṭha he thawngpang chia he a si lai i

Ṭamu, ṭamu mipi or tam deuh kha cu nu an si. Hna nih an fale PDF, NUG tang kan tila cu PDF hna nih an rawt hna i ralkap tlak dingin an au hna. An rawt hna ti tikah Zeilei rawt khi si loin ralkap tlak dingin or mipi ralkap ṭuan dingin sac ralhrang doh dingin an sawm hna. I an sawm hna cheukhat cu an duh lo bu kan ti la maw an tlaih hna i ralkap an ṭuantermi zong cu an lu termi zong cu an um ve. Le mah kong he pehtlai in Ṭamu khuanu khuapa nih kan duh lo tiin ah an duh lonak kha mipi sinah sandah an piah i duh loin an langhter. Le mah kong he pehtlai in zeidah van chim ka duh ti ahcun atu lio kan dirhmun ahcun a hau cang. Rawt hau loin kan mate hmanh in Ralkap tlak le lu kan hau. Zeiruang dah kan hauh ti ahcun kan ral kum nga chung kan domi kan ral sac ralhrang ong te mei ong hlan nih biatak te a kan nam cang. Amah zong biatak te a cawlcang ve cang i mipi zong biatak te in kan cawlcang ve a hau. Mei ong hlan ralkap zong fakpi an thi ve tampi an thi ve cang i tampi an hliam ve cang. Cu ve bantuk in mipi ralkap zong tam tuk an thi ve cang i tam tuk an hliam ve cang. Em me Aung Hlain zong nih a ralkap a di lai a phang i sung a duh ve lo caah mino hramhram i a rawt hna i a tlaih hna kan theih. Me Aung Hlain nih a tlaih mino a tlaih hna kong he pehtlai in online chungah minung tampi nih kan phunzai lem lo. Asinain atulio ṭamu siseh hmundang kaa dang ah a cang te dingmi thil khi si. Atu a cang pah cang. Hmundang kaa dang ah mipi ralkap nih an hawikom si hna sehlaw mino ralkap lu dingin an sawmmi hna le aw cheukhat an rawtmi hna cu a um. Aw an tlaihmi hna zong a um. Mipi ralkap nih a van tuah cangka tein sac ralhrang thil lawng an keng. Tei le kan duh fawn. Mi fa lawng ral doter kan duh. Ma le fa ral doter kan duh lo. Mi chungkhat lawng ral doter kan duh. Ma chungkhat ral doter kan duh lo. Le tei tei da kan tei kan duh ahcun kan ralkap thazang a ṭhawn ve a hau. E tei kan duh ṭung lo i mi ohlan he withdraw in kal ko sih. SSC ralhrang kut ah um ko sih ti kan duh ahkhan cu tikha kan ruah ahkhan cu fa le sian lo ding a si ko. duhlonak zong langhter ve ding a si ko. Le atutan Ṭamu ah PDF NUG tang PDF hna nih mino cheukhat ralkap lu ding in an rawtmi hna le an aumi hna ruangah mi khuanu khuapa santapia le lampi ah ṭhut in PDF kan duh hna lo kan fale hramhram in an rawt hna ralkap an lutter hna tiah an au. PDF nih mipi ralkap nih an rawt hna cangka te in san dan piah, mi aung hlan le a ralkap pawl an tlaih hna an kaa an cip. La chim ka duhmi cu kan ral kan tei khawh nak ding ah cu kan ralkap thazang ṭhawn a hau. Kan hriamnam thazang ṭhawn a hau. Atu hi kum nga chung i ral a tuk cangmi, kum nga chung i ral a do cangmi ralkap tam tuk, mipi ralkap tam tuk an hliam ve cang i nunnak a liam cang. A thar in ralkap mipi nih kan herh ve. SSC ralhrang nih a thar in ralkap a herh ve i mino a ruat thluahmah hna, tlaih thluahmah hna. Cu ve bantuk in Mipi ralkap mipi zong nih kan ralkap thaizang kan ṭhawnter ve hau i kan ralkap hna zong nih a ṭuan ciami nih a ṭuan rih lomi mino tampi kha an sawm ve hna ding a si. Kan ralkap thaizang a di i a ek ah cu zeitindah kan ral cu kan tei khawh lai? Cu hlan i nunnak a pek ciami, thisen a pek ciami kan hawikom, kan inn le kan lo a rawk ciami pakpalawng ah pecan ko la cu. Kum nga chung kan thawmi tangka pakpalawng ah pecan ko la cu. La tai kan duh ahcun chungkhar pakhat tel cu chungkhar chungkhar ah pakhat tel cu ralkap cu luh ahcun a ṭha. TV kha tutan ah va chim ka duh i atutan Tamu PDF nih Tamu PDF nih mino cheu kha ralkap tlak ding ah an sawmmi hna kong he pehtlai in an chungkhat lei sanda an piahmi le duh lonak langhtermi cu ka cohlan lo. Mi fa lawng kum nga chung raldoh ter i thisen chuah ter i mah fa vial sian ṭung lo timi kha Pathian zong nih a duh lai ka zum lo i lungthin thiang zong a si ah ka ruat lo. Dothlenak kan kalpi kan, kan thawkka cu thazang kan pek ngai hna mi fanu fapa van thi bakin kan kan kan fa le chiu khat kan lak than hna ramdang ah kan kuat hna malaysia na malaysia nam va kal zu an ding boinam va sar amma ruanga chin mi tampi kawlram mi tampi min a chia malaysia long salo india ram zong a si Cheu ka fale cu an fek ko, cheu ka fale cu an nule nih ralkap in an zamter hna i ramdang le an kuat hna tikah zeidah an chuahpi, Chinram caah zeidah ṭhahnemnak an chuahpi, cun le an ralzamnak hmun in zeidah ṭhahnemnak an va chuahpi, buainak rumro a chuahpimi mino tampi an um. Le ram kan dawt ko kan ti ahcun nangmah nih na ṭuan ve hrimhrim hau. Keimah nih ka ṭuan ve hrimhrim hau. Ie, zeidah chim kan van duh ti ahcun atu hi atu hi mah thil a cangmi hi kan lah kan Chinram zong a cang kho temi mi si i kan Laitlang zong a cang temi a cang kho temi a si. A cang thra hrim la ka ti nak silo a cang kho te ding mi si. Na a can sual tikah khuanu khua pa vuivai cu vuivai lo ten rak kan um piak tiong timi kha The Chin La Information YouTube channel nih kan nawl cian ha. Tai kan du ahcun kan ma nih kan kan ma ten kan i thaw a hau. Do thlen nak do kan kal pi cu rot a hau rot hau lo ten kan ma te i pek ding si. Kan ma te ap ding si. Atulio ralkap a ṭuanmi pawl mipi ralkap an tampi cu kum sawm li hna an tel, kum sawmruk hna an tel. Ṭhaṭhi a kal kho ti lomi hmanh hriam an tlaih i ral an tuk lo sile kei hna sawng kei check kei hna an um. Le chim ka duhmi cu atutan media cheukhat nih cun soisel phun in Nan chim, nan phuan, ka soisel hna lo, an rian an ṭuanmi a simi Pi Ralkap nih. Ralkap thazang kan ngei lo ahcun kan ral cu zeitindah kan tei khawh lai? Cucaah atutan ah Ṭamu ah a cangmi thil chung khuanu khuapa nih kan fale ralkap an luhter hna i an tlaih hna timi kong pehtlai in sanda an piahmi le duhlonak an langhtermi cu ka cohlanmi thil a si lo timi kha chim ka van duh i, sac ralhrang le tei kan duh ṭung. Federal Democracy le ser kan duh ṭung. A sernak ding minung le kan um fun ṭung lah, kan um lo ahcun zeitindah kan ser khawh lai? Kan pu le lung nih maw ral an tuk lai i an, an ser lai? A nga lo. Hruaitu um bantuk in hruaimi an um a hau. Hruaimi an um bantuk in hruaitu an um a hau. Khakha mipi nih fiang hna usih timu ka chim ka van duh i mah ka chim ruangah nan fale an tlaih hna lai i rakap ah hramhram an luter hna lai ka tinak si lo i nan fale an tlaih hna lai hramhram i ṭingṭan an kaiter hna lai ka tinak si lo. I kan Chinram zong ah cang kho te men min si timi ka chim ka van duh i atutan ṭemu ah cangmi kong he pehtlai in ke cu mipi ralkap NUG NUG tang i ralkap PDF pawl dawt cawlcang ning le sining hi cu ka cohlan ko. Mipi le nih zeitiah nan ruah ve hna. Nan, uh, nan hmu ning comment ah van ṭial ve te ko timi kha va chim ka duh mi a si. A pahnihnak chung ka lut hna lai. A pahnihnak cu Malaysia ram ah Myanmar ram mi sawmthum tel in phungning loin a lut mi ramdang mi sawmli le pakhat an tlaih ṭhan hna timi kha thawngpang kan theih. Lai ka le anmah lai uh, rian ngeitu hna nih an langhter ning khan mipi nih nan fian khawh dio nak ding caah a rel kan van rel lai. Malaysia ram Johor ramkulh ah Skudai peng chungah phungning loin a lutmi Myanmar ram mi sawmthum tel i ramdang mi sawmli le pakhat an tlai ṭhan hna kong Malaysia Immigration Zung nih nihin February ni hlai sarih ah thawng an thanh. Nizan February ni hlai ruk zan suimilam hlai khat hrawng ah khan tlaihkhinak kan kalpi i kum hlei ruk in kum sawmli le kum, kum li Kumruk karlak Myanmar ram i nu tel in sawmthum le Indonesia ram i hleikhat kan tlaih hna tiah immigration zung nih an langhter. Tlaih a tongmi hna hi Malaysia ram ah ngeih a herhmi catlap ṭha tein ngei lo ruangah ramdang luh khawhnak visa le work permit a dih cang ko nain pehzul in an um ruangah tlaihkhimi hna an si. Tlaihkhim mi hna cu immigration nih a ngeimi phunglam ning tein tazacuai an si khawhnak dingah tropicah immigration sakhan ah biahalnak tuah dingin an kuat hna tiah theih a si. Le atu tan hi bantukin Kawlram mi tlaihkhih an tong timi thawngpang theih tikah ngaih a chia i lung a nuam hrimhrim lo. Asinain mah kong he pehtlai in atu nai i a cunglei ah PDF nih mino an rawt hna timi kong he pehtlai in a tla a pehtlaimi lawngte a si. Miphun dang ram ah kan ram a chiat ruangah tlaikhi an tong. Miphun dang ram ah permit or UN card tipawl a dang dah an ngei lo ruangah umnak nawl ngei loin an tlaih hna i thong an thlak hna. An thlak hna hi tah a pawi tuk ee. Malaysia cozah sual tuk ee, bai ngia kan ti. Immigration puan sual tuk ee, black puan sual tuk ee kan ti. Hi vialte a tlau dih khawhnak ding le tleikhinak vialte a um ti lonak ding ahcun kan Chinram hi federal democracy a rannak in kan ser a hau i kan Chinram ahhin teinak kan hmu a hau i kan Chinram ah teinak kan hmu lawngah miphun dang ram ah tleikhi a tongmi kan Chin mipi miphun dang ram ah ral ṭi ruangah a zammi le harnak a tongmi kan Kawlram mipi hi an kir lai i kan Chinram an um ṭhan lai. Le kan ralkap thaizang kan ṭhawnter a hau. E, zei si paoh ah atutan Malaysia tlai khi a tongmi uh, Kawlram mipi an thawngpang thei cu an um lo ngaingai. Pathian si tu thlacam bawm hna u silaw Pathian tu nih uh, kalai cozar or Black sinah maw immigration sinah rian a ṭuan i an thla ṭhan khawhnak hna ding caah an thinlung ah Pathian a rat ṭuan khawhnak ding caah thla zong thlacam bawm hna usih timi zong kha van chim chih ka duhmi a si. A chhan cu pathum laksawng ka lut hna lai i Chinram ah thilri a chiatu Mizoram mi pakhat cu Nihnih hnu ah a ruak in an hmuh timi kha thawng kan theih i hi thawngpang hi nizaan ni a cang cangmi si nain tuchun lawng ka va langhter. A ruang cu fiang deuh tein kha detail deuh tein thawngpang va hlat ta si caah khan si ee. Mipi nih nan fian khawh deuhnak ding caah Laica tein van rel hmasa silaw thil sining tu ka van langh ta chap te lai. India, Mizoram ramkulh i Rakhine ralkap Rakhan ralkap cu Rakhan cu nan theih chin deuhmi a pawl. ULA AA nih an ukmi Chinram, Palawa peng, Sarawak, Saluchuah khua ah theory phur in a kalmi Mizoram tualchungmi pakhat cu a tlau i nihnih a rau hnu ni zaan February ni hleinga Zanglei sang ah khan Myanmar ram chungah a ruak in an hmu kong theih a si. Mizoram ramkulh Lungtlai khuapi AOC sang ah khuasami Laram sang ah kum sawmthum le kum sarih le a naupa pu Lathlamuana cu a luancia February ni hleihnih ah khan pickup motor in dawr thil chiah ding in Salachuah khua ah an kal i tluang tein khua an phan hnuah hotel pakhat ah an i din. Cu hnuah Pu Lal Ram Sanga cu hotel in a chuah hnu zan sullam pakua hrawng ah khan a konglam hngalh khawh loin a tlau tiah Central Young Life Association, UCLA, nih an langhter. February hleithum zing ah khan Myanmar ram Selachuah khuami dawr ngeitu pakhat nih mawṭaw taw le driver license cu a tlaumi Laram sang i a naupa Lathlamuana sinah a va pek. Dawr ngeitu pa cu thil si nih an hngalh i zeihmanh ka hngal lo, a mawṭaw chungah taw le driver license ka hmuh ruangah ka lak i ka pek i ka pek hi a si tiah a leh hna. Ninzang February ni hleinga zanglei suimilam minute

A thimi le ramsang ah i a motor le Myanmar ram mipa pakhat nih a khalmi motor an i pa tiin thawngpang theih a si nain a thihnak a ruang tu cu fiang tein hngalh khawh a si rih lo ruangah pehzulh in hlathlainak an tuah cuahmah. Atu hi Lawngtlai ah hrambunmi Central Younglike Association CYLS Saiha ah hrambunmi mino phu MTP ṭuanvo ngei Ngeitu pawl cu an nunnak a liam i Laram sang ah ruak va lak dingin Salachuah khua an phan cang tiah theih a si. Laram sang ah thihnak kong he pehtlai in a dikmi thawngpang hngalh khawh a si hlan lo chung paoh cu nihin February ni hleiruk ni thawk in Mizoram ramkulh, Lawngtlai le Saiha pengkom chungin Myanmar ram lei ah a luchuakmi choklatnak lam paoh cu phikamh a si tiah CYLA le MTP nih an thanh. Le ka zung zeidah ka van langter duh ti ahcun atutan kan Chinram ah a cangmi thil Mizo kan unaupa kan Chinram ah an char a ruak a charmi kong he pehtlai in ṭha tein hlatlat ngai an tuah lai i kanmah Chinmi hna nih an tha sual i or Arakan control areas i Arakan ah nan ṭhat an an tha sual ahcun Mizoram lampi le border hin tampi phih a si te lai i Mizoram minung kan Chinmi nih an tha sual ahcun India kan tha ti khan ruah lai i kan cungah fuatnak tampi fuatnak lungthin tampi an ngei kho cun cu hlan bantukin a kan dawt lo kho i Chinmi nih an tha ko timi a a fian sual ahcun cu hlan bantukin kan min chiatnak le kan chiatnak kha tampi online chung a lang ṭhan te lai YouTube cu a lang te lai le atu lio kan dirhmun ah Kan ram chung ah lutmi Mizo an si ah India an si ah ṭha tein zohkhan le venhim kha kan rian a si. Lawlawse cu kannih cu miphun dang ram ah a ralṭha ngam ding le pa ngam ding kan si lo. Kan ram ah ṭha lo umnak kan ngei lo caah miphun dang ram ah kan zaam hna i umnak kan ngei lo caah Mizoram siseh hmun dang kaa dang ah kan i dor hna. Hi atu lio ahcun ah kan nun kan nung ko zong ah khan thi bantuk in kan um a hau lio phun khi si kan ralṭha tuk ko zong ah ral ralchia ngai in um kan hau lio si la chim ka bantuk mi cu tutan thil a cang mi a poi ngai ngai kan ram chungah kan Chin ram chungah hi bantuk in kan unau Mizo pa pakhat ruak an hmu i a thi a ruak he an tlunpi ti mi thong thai cu ngaihchia ngai a se a zai se po ah a ṭhatnak tu in thil a kal khonak ding ca mipi nih thlacam hna u se ti mi kha chim ka bantuk mi a si A pali nak chuang kan lut hna lai. Bohnakar ralkap BNRS khan cheukhat cu Yangma Beans District PDF phu nih an kah hna timi thawng kan theih. BNRA timi hi The Mi ah an si lihchim lo tein cu zei phu hi mah pawm khomi an si lo i Chin Brotherhood chungtel ai tel chungtel phun khi an si. Le annih hi hualngo ram kah lio zong kha a telmi an si i aa atu lio i a dang phu bantuk i hei ti ko sehla min cu langhtertu hla sehla hi bantuk i duhnak paoh keih ser hei ti. Mah nih zei taiṭung lomi bochan i keih va tuah mipi cungah tax va lak hei ti. Khapkhap pawl phu khi an si le PDF nai ah PDF pawl an umnak sakhan an kah caah PDF nih atu an lehrulmi hna a si. Le thil sining anmah lei BNRL lei hruaitu pakhat nih a chim ning tein khan kan van langhter tawn lai i Shan ramṭhen Pale peng i Bonaker hruaimi BNRL ralkap sakhan cheu khat cu Yemabin district PDF phu nih nihin February ni hlei sarih zing in tuzing ah ka misum zing in kah hram an thawk i atu zong kahdohnak a chuak ko tiah People's Spring nih a tarlang ning in theih a si. Palkpale peng khua khua-hnih ah a ummi BNR rai ralkap sakhan pawl cu kaa hram an thawk i tualchungmi zong an himnak ah an zam tiah theih a si. Bonaker hruaimi BNR Battalion pathum Battalion 3 phu nih Yemabin District Battalion 4 ralkap pakhat cu February hleihnih ah meithal in an rak kah. thah dih tiah theih a si. Cu kong ah Biana ralei nih bia alnak in pakhat le pakhat kan kaa kan kaanak a i kaanak a chuah caah a thimi a si tiah thawngthanhnak an tuah ve. Lehka zawn hi BNRA nih an ra tha hmasa mi si. An ra tha hmasa caah tu hi lerual an cham hna ti si la cu. February ni hlei ruk zan ah Yemabin District Battalion ralkap phu hna cu Kahdohnak tuah dingin timhtuahnak an ngei tiah BNRA nih thawngthanhnak an tuah hna ṭhan. BNRA Keihpawng i MOD Battalions khan pawl lak ṭhan ding le kahdohnak tuah lo dingin BNRA nih cun cu zan cu zanlei sangah thawngthanhnak an tuah chih. Asinain nihin February ni hlai sarih zing ah cun khua hnih in BNRA ralkap sakhan cheukhat cu Yemen District PDF phu nih kaa hram an thawk i kahdohnak a chuak tiah kan theih. NUG tang um MLD Battalion ralkap hna cu tuzing suimilam pasarih le cheu ah thawk in BNRS ralkap sakhan cheukhat cu hriampi in an kaa pinah drone hmang in bomb zong an thlak tiah Bohnakar nih tuzing ah social media ah Amazon nih a tar chih. Bohnakar hruaimi nih an tar chih. Bohnakar hruaimi BNRS ralkap phu nih hin Pale peng ah phungning lo in kaih an tuah i phaisa an hal tawn hna tiin sualphawt an si. Cukeih paw tuah lo dingin Yamabinh District PDF phu nih ralringnak an rak pek bal i a luancia January ni kua zing ah khan Pale peng Pawpah khua le Chimphit khua i banner a keih pahnih cu an rak kal hnawh i an rak hrawkter. Atu hin kahdohnak pehzulh ah a ummi PDF phu nih banner pawl raldohnak in dantatnak kan tuah lai an ti ahcun Caan tlawmpal chungah tuah zok ding le cuhmun ram chungah PDF ralkap ṭha ṭha tein form dingin pale peng i pakhat nih a chim. Lai ka zon zeidah van langter ka duh ti ahcun BNLRA he hnahnawh tatak ka chim cun hna hnahnawk ngaimi hriamtlai phu an si. NUG ralkap an umnak ah an va kal i PDP an umnak Kay an va ser riangmang. Kay an sernak ah tax an lak mipi har an pek caah PDP pawl nih an duh lo. Le atu NUG P- NUG tangmi PDP pawl hin seh hi dan ṭanṭi tiah cun Chinland cozah ralkap he cun ṭangṭi mi an si i KIA he cun ṭangṭi mi an si. tlangcung hriamtlai dang an ṭang ṭi e BNRA hi cu Rakhan AA ṭape pawl le uh, Rakhan AA ṭape pawl he a ṭang ṭi cu Rakhan he zu a ṭang ṭi mi si le atu lio Rakhan he a ṭang ṭi mi cu khoika poah ah buai buai bai na an ser ko cu TNLA zong an si MNDA zong an si MDF zong an si cu a dang dang kha cu an min van lang tar kha cu a um cang ko sila kha pawl khan si Rakhan AA he tlangcung hriamtlai ah Rakhan A he a ṭang ṭimi phu cu zeithmanh ah mipi a dang he remdaih in an ser bal lo. Buaibainak lawngte an ser. Le Rakhan A he a ṭang ṭimi phu cheu khat lawng cu SSC ralhrang he remdaih in an ser cang atu ah. Le chim ka bantuk in cu hong da pal hong da pal lo timi cu nangmah nan theithiam cang ko lai. PDF, PDF hna, PDF he NUG tang NUG ralkap an si. BNRA cu NUG ralkap zong an si lo i phu dang zong an ngei lo. AA kan si ko. Rakhine A lai cun atu i uh, dami a cheukhat pawl he khin a ṭangṭi mi an si. Le tutan kami kong he pehtlai in PDF he an pal lo. A ruang caan umnak ah kei an va ser i tax tu tu an va lak. Nanmah zong si cu nan duh ve la lo caah khan a tutan cu uh, tutan thil a cangmi kong he pehtlai in B, uh, BN, BNRA an pal. timi kha van chim ka duan nai zong BNRA nih va kaan ha caah atu ah lehrul an cham ṭhan mi hna si chim an ngei lo ahcun BNRA zong hi an rau la lo i phdp in an ṭhio dih hna lai timi zong kha van chim shi ka duh mi a si le kamah le kamah tu lio bawi cu a puai ngai nai kamah le kamah ti tikah damian cu ong phung sa ve la maw damian tam tuk ve ti hi mipi ca hriam kan tlai a ti ko na mal hawknak ding ca le mah nih ṭhuten a duh mi hriam tlai phu Chinmi chungah maw aw tlangcung hriamtlai chungah an tor caah khan nangmah nih nan theih ko caah khan kha pawl pawl ruangah ka buainak a chuak i mipi zong kan lungre theinak khan si ti minung kha van chim si ka duh men a si. Um. Ok cucun an panga nak khan thawngpang ṭha si. Uh, Kyoki peng in SSC ralkap thar pakua KNO KNO KNO KNDO sinah an phone timi thawngpang ṭha kan thei. Hriamnam he an phone. Mm. Atang le thil sin kan man zotu hna la Bakaw theng Kyoki penga hramhram i SSC rakap a luter a tong mi rakap thar pakwa hna chu hriamnam he KNO KNDO sinah an i phone kong KNU Central nih an thanh. A liam cia February ni hleihnih ah khan Kyoki pengchung um Kalaya Forty-nine le Five-nine-eight le sixteen le three-five-one battalion in hramhram in SS ralkap ah luter aa tongmi ralkap thar pakua cu Brigade Three kuttang ummi Grand National Defence Force KNDO Battalion Three sinah hriamnam he an i fon tiah theih a si. Atu bantuk in Candy-au sinah a fonmi a si sualralkap thar pakua hna cu cawze-ya kum sawmthum le kum kul le kum thum, ṭhatpengso kum sawmli le kum khat, shawhkabi kum kul le kum kua, minthat kum kul le kum thum le min langter lo pakhat aa tel i kawmyo kum kul le kum kua. Uimmio ṭhu kum, kum sawmthum, Agacho Weng kum kul le kum thum le Aung Min Sho kum sawmli hna hi an si tiah an langhter. Le amah kawl lei khin min har ngai caah khan pronunciation o tan ṭhat kha dik pa lo ah cu thei thiam pa te ula. Le ma pawl khan phone ti kha thongpang ṭha kan thei. Le jesi pawl si takam va langter ka du tia chu tu leo a Chin ram zong se sem hudang ka tang zong a SSC ra rakap tampi an zam thloma na phone thloma Zeiruangah mipi ralkap an ṭhawng tuk cang ti an hngalh. Cu lawng si lo i an lungfim ngaingai cang. I tulio kan dirhmun he ai pehtlai in tlangcung hriamtlai zong kan lung ai rual i mipi zong kan lung ai rual ahcun teinak kan hmu zau ko lai. Kan lawm dawh hna seh. Teinak lei caan an ai cang. Win is coming timi kha a si ko. Cucaah mipi kan lawm dawh hna seh law sac ralhrang thimi le thami le tlaimi le hriamnam a lakmi an tam chin lengmang. Ai apmi le a pemi an tam chin lengmang. nan long tong hla se ti me kha tu zan le van chim si ka tum se okay tu zan le kan ro khom bi chim vel se lo a thazang le to update tharum se le update to ko to kum le zom te lai atu tiang the chin la information youtube channel thazang ka pe tu nan di lak cho lo na tam pi kan ai up here god bless you all